Jack, ah, fi mor falch bod ti yma. Mae'r mystery, y ghostly ma yn fi, mae'n cwrdd â fi, mewn 15 minutes. Gosh, fe'n cario mlaen gyda make-up fi. Ti actually angen blush mwy na fi, ddew. Ti'n white as a ghost. Ti'n okay, babes? Ti'n angen mynd y trafon. Cold, dark and wet. Fi'n getio beth ti'n dweud, dyle fi cynnig i cwrdd â mystery man fi rhywle well. Fi ydi o. Fi... Fan hwn yn y gysylltiad â chdi. Ti? I be, cymryd y mic i fe? Na. Pwy arall oedd yn rhan o'r big joke ma? Huw, a betwch chi'n cael real laugh? Na, ddim.

Dwi'm yn dallt y petha sy'n mynd ymlaen yn pen y fi. Na, dwi byth eisiau gweld sweets eto. Ddudish i fod tri paced yn ormod do. Moment on the lips. A! Gei di slap os wyt ti'n gorffen y frawddeg stupid 'ma. O, Meg, ti'n ôl? Ie. Ti'n iawn? Yndw. Ti 'ma. Come on, ti 'ma.

Rwan ta, be' am gêm o snog mari avoid? Hmm? Ie, be' sy ar gwynab chdi? Felly, achos bo' chi 'di gwel' llun o'ch mam yn edmygu fi, oddech chi'n meddwl bo' fi'n dad i chi? Yym, dwi'm yn me'wl bo' ni 'di deud edmygu. 'Dan ni'm yn gwbo 'm byd am dad ni. A dwi 'di meddwl, a gobeithio, sa fo rhywun outdoorsy. Sy'n surfing champion a dipyn o legend, fedra i ddallt hynna. Ond dim fi ydi o, sori. Er bo' gen i dipyn o rep fel ladies man. Na, dwi'm yn nabod 'i, sori. Ti'n siŵr ti'm 'di edrach arno fo? Yndw boi, o'n i'n dipyn o big deal yn y llun 'na welwch chi. Oedd pobl yn teithio'r wlad jyst i gael gweld fi. Dwi'n siŵr mae jyst yy super fan oedd 'ych mam. Ie, ma' raid. Tyd Huw. Sori. Paid â poeni boi. Dallt ti'n iawn. Tŷ laen ta. Twg ymlaen. Symud mlaen. Os gen i bunt am bob tro ma' 'na blentyn 'di dod i gwersyll i fron, yn gobeithio mai fi 'di'r tad nhw, swn i'n filiwnydd. Wel, sa sa gen i dipyn bach o bres, wel, mwy na sgen i rŵan. Ie. Ma' wastad 'di bod yna. Teimlo bo' 'na wbath yn wahanol. Rydw wedi rili gwybod pwy dwi, be dwi eisiau. Dwi eisiau di kind of mynd efo pawb arall. Gwneud beth pobl yn disgwyl fi wneud. Ignorio'r teimlad. Ond yn ddiweddar. Mae fe'n anoddach i'w ignoro. Dwi'n chdi di hogyn cynta fi cysylltu efo. O'n i'n siarad efo rhyw fo o'r enw Dan ychydig yn ol. Be ddigwyddodd? Si- si jipio pan mae eisiau cyfarfod. O'n i isio mynd. O'n i ofn. Ofn be' sa hynna'n olygu. Ddim yn siŵr os dwi'n barod i agor y can of worms 'na. D- a- a- a- sneb yn fforsio ti neud. O'n i'n credu falle bod y worms 'na ar eu ffordd mas yn barod. A avoid Jack. Sori Meg. Paid â poeni. Dwi'n osgoi ar yr un o bryd efyd. Sori. Dyn ni yma os ti eisiau siarad. Yeah, na, na, dwi'n gwybod. Um, dwi'n yn gwybod lle sy'n i'n dechrau, dwi'n meddwl. Um, ac, Catrin, dwi'n gwybod dwi heb bod yr hawsa. Um, yn anodig efo chdi. So. Anghofio fo siwr. Dwi wedi arfer hefo genod heitio fi am ddim rheswm. Eh? Hogia yn caru fi, genod yn casáu fi, story of my life. Price of beauty fi. Ia ma rhaid! Fedrai'm meddwl am rheswm arall de. Jyst fel ti'n cychwyn licio i. Be? Ti'n iawn? Yndw. Paid â poeni am gynna. Pawb yn neud camgymeriada. Nesh i feddwl unwaith bo 'na ddynas isio prodi fi. Be' odd 'i ddim 'lly? Nag odd. O'n i'm hyd yn oed yn nabod 'i. O'n i'n siopa a dyma fi'n troi rownd a dyna lle odd 'i. Lawr ar un goes, modrwy yn 'i llaw. Ac am ryw reswm nesh i ddeud yes! Dros ba man. Wedi colli modrwy ar lawr odd 'i. O, be' udodd hi? O'n i'n me'wl bod 'i'n jocio arno ni. Diolch byth. Be' oddach chdi ddim? Nag ond dwi'm yn me'wl. Paid â ga'l fi rong dwi'm yn me'wl sa 'di prodi hi. Ond yn yr eiliad bach yna nesh i fe'wl Pam ddim? Ti gwel', weithia' dwi me'wl bo' ni'n gweld petha er mwyn siwtio rwbeth 'dan ni isio. Oddach chdi isio prodi 'lly? O'n ma' reit. Ar y pryd. Dim yn ŵan wrth gwrs. Sa cymaint dynas ddewr iawn i drio callio'r bachelor gwyllt yma. Paid â bo' yn galad ar dy hun. Siarad â dy fam. Dwi siŵr nes i ddallt. Diolch. A sori eto Rhods. Dwi isio gallu beio chdi am fod isio tad tho fi mêt. Iawn lads. Y peth ma' raid ti gofio yw bod dim angen i ti neud yr whole coming out thing yma nawr. Sdim disgwl i ti diseidio reit nawr pwy ti myn' i fod am weddill bywyd ti. Gay straight bi fluid who cares? Dim ond bo' ti'n hapus. Swn i'n licio swn i'n gallu bod fwy fel chdi. Join the queue babes. Fi jys mor hyderus a cyffyrddus efo bob dim. What can I say? Fi'n iconic babes. Sa'm byd 'fo fi tŷ. Dim byd. Ti jyst tib ffigyro fe mas 'to. Dim ond camp. O wel ma' raid bo' ti mor straight â rywle then. Sori ma' dyna beth stupid i ddeud yy. Stopa roi gymaint o pressure ar ti dy hunan. Dyw sexuality ti ddim yn myn' i newid pwy wyt ti Jack. Ma' fe'n rhan ohonot ti'n barod. Pam bod o mor anodd te? Achos ti ti di adeiladu wal i stopo dy hun. A Ti'n gwbod ti myn' i orfod roi lôs i Meg. O dw- dwi ddim yn teimlo'n euog. Naddo. Fyddi di ddim yn teimlo fel hyn am byth. Gobeithio. Ma' hawl 'da ti fod yn hapus, Jac. Ond ma' hawl 'da Meg 'fyd. Dwi'n gw'o'. Sori am wastad amser di fod neges i Anna. Dwi'm yn me'wl bo' fi'n barod am ddim byd. Ffrind ti angen. And I'm here for you. Bydde fe wedi bod yn neis ca'l snog fe. O'n i'n arfar mynd i gwely hefo gwynaf llawn meincap, a wedyn postio llun ohono fi'n cocio cysgu. Please deud oeddech chdi'n un o'r rheina ddweud nos da fatha caption. Na! Sleep is the best meditation. Hei, ddedys di o ti arfer gwneud. Wythnos dwytha rhoes di post na i fyny. Ych! Plîs dudwch bod hi'n amser mynd adra. Wel pam? Be sy'n bod? Dwi'm yn meddwl bod 'na eiriau i ddisgrifio fo. Wel, es i wisgo fyny fel y wrach goch a sgrechian yn wyneb boi nath galw fi'n hyll. Mae Meg a Jack wedi ffrio, ac mae Lois... Mae'n annoyingly Perffaith. O, be' fedrai ddeud? Dwi newydd ga'l 'yn nal yn y stafell rhodri achos bo' Huw yn convinced ma' fo 'di dad ni. A fo 'di o? Naci, obviously. Wel, be' am jyst gweddio bo' fory am fod yn ddwrnod gwell, ia? Fedran bo' dim gwaeth. Dwi'n mynd i gwely. Ie, a fi. Nos da. Ti isio dod i gwely ato fi? Dwi am, diolch.

Dwi'n poeni am Meg ddim isio brecwast. Ie. A fi. O'n i'n me'wl sa 'i o leia'n dod lawr a fi sausages. Bydd 'i'n iawn, mae'n gry'. 'Di Meg dal yn cysgu? Nacdi. 'Di hi ddim awydd bwyd am rhyw reswm. Tisio ni basio neges iddi? Na, ma'n iawn. Tisio curo hwn iddi? Dwi'm isio i fethu allan. A, maent yn sâl os dim bita'n bora. Agor o. Na, nai, dwi'm wedi neud hwn i. O, chwara teg. Diamond swn i isio, ddim sausage. Wel, gobeithio fedrith nhw weithio fo allan, 'de? Tom. Meg. Haia. Fi'n lyfo jumper ti. Diolch. Ti'n oce? Okay? Ie, yeah, pam fyswn i ddim. Sori, sori. um, rhag ofyn na gaf i siawns i ddweud tra.

A Mowz Gwynedd ia? Ia. Nawn ni siarad efo 'i yn syth ar ol cyrredd adra. Dwi'n gaddo oce? OMG wy newydd weld Rhods yn fflyrto. U. O fe'n eitha ciwt actually. Ond y fenyw ffit. Peidiwch neud yn obvious ond drychwch tu ol i fi. Mae newydd cerdded mewn gyda'i... Mam! No way. Stunning. Shwt chi fyn yn perthyn. Dyn nhw ddim yn fflyrtio. Sure. Hey, falle fydd Rodders yn dad arna chi after all. Careful what you wish for, guys. Hiya. Chi'n iawn? Pam oddach chdi a Rhods yn siarad gynna? O hel, atgofion 'de? Hei, oddach chi'n gwbod e, bod o'n ben campwr? Syrffio 2006? Do. Mae o 'di sôn. Dwi'n cofio mynd i weld o'n Rhos Neigyr. Nath o'm yy deu 'im arall naddo? Do nath o sôn Cyw. Gawn ni sgwrs unwaith 'dan ni adra ia? Ddyliwn i 'di siarad efo chi'n iawn, ond do'dd yr amsar byth yn iawn. Erbyn ŵan, dych chi bron yn oedolion. Dwi'm yn gwybod lle mae'r blynyddoedd ma' 'di mynd. Dewch yma. Hei, ti'n gwrando? Hi, Jack. Jack. Nawr, cofia, os ti byth isie siarad, 'nai ffi.

Ia, dwi'n gwybod bod hi'n ben-blwydd Dad weekend 'ma, ond dwi wedi bod yn brysur, do. O'n i'n gweithio, do, ond... Ylwch, dwi'n gaddo na'i ddod draw am ginio Sul, iawn? Sut na stopio chi mestrio fi am chydig ddyddia'? O, be' am i fi neud cwis ar Sue? Ych, so twenty twenty. O, dwi a Lois yn meddwl rhannu tent yn Maes B. Croeso i chi'ch dwy ddod os 'dach chi isio. Maes B'n iawn, backdrop rili neis i Insta, ond cysgu mewn tent? No chance. Gallwn lai ddod. Dwi wedi bod o blaen. O, briliant. Ma' 'na ddigon o le. Ten man tent. Sa ni'n gallu cadw un compartment fel stafell newid i ti, Cat. O reit, o reit. Un noson. C'mon, mam. Self i cyn mynd.